Fix-xagħri u f'abitati oħra Maltin insibu bosta ħxejjex u siġar li għandhom użu mediċinali. Ma' dawn, imbagħad, hemm ukoll ħxejjex u siġar Li jintrabtu mas-superstizzjoni. Dawk il-ħxejjex l-iktar li jissemmew fit-tradizzjoni orali huma dawk mediċinali. Kien hemm dawk il-ħxejjex li jaħdmu verament, ġifieri għandhom xi ingredjent fihom li fil-fatt jaħdem, pereżempju il-ħarrub nagħmlu ġulep u kienu jgħamlu ġulleb minnu. U għatajab ħafna l-qassora, l-istess ħaġa l-ħaxixa tal-fidloqom, jgħatajba l-sora. Iżda l-iktar li interessaw li li kienu dawk il-ħxejjex li jaħmu sippos mod ta' maġija. Per eżempju, pjanta partikolari li tintuża minn min għandu problema bil-kliwi, eh, fil-ġebla fil-kliwi hija xpakka pietra jew xkatta pietra. Din hija pjanta li tikber fis-salvaġġ Malta u tgħix fil-xari u tkisser il-ġebla. Allura jgħidu għax kisser il-ġebla fix-xari, tkisser ukoll il-ġebla fil-kliwi. Pjanta oħra li kulħadd jaf fl-antik kienet tiswa ħafna flus U tgħix fuq il-ġebla tal-ġeneral, kienet ler is-sinjur, jew bl-Ingliż Malta fungus. Di kienet skont il-forma tagħha u l-kulur tagħha, kienet tintuża għal problemi tad-demm u wkoll bħala afrodiesiak. Kien hemm xi pjanta suppost maġika li kienet tintuża biex ittawwal iż-żmien tal-ħajja kienu jsemmuha widnet il-għomor. Imbagħad hemm is-siġar Maltin. Fost is-siġar Maltin li jissemmew fit-tradizzjoni orali hemm is-siġra taż-żebbuġ. Eh, is-siġra taż-żebbuġ għandha l-weraq tagħha li jitbierek fi żmien Il-ħajt u da il-weraq kienu jużawh u għad naħseb hawn min jużah biex ibaħħar id-dar. Id-duħħan li joħroġ minn da l-weraq jinħaraq sippost ibiegħed l-għajn ħażina u xi spirti oħra ħżiena. Kien hemm ukoll il-ħarruba. Diġà semmejt il-ġulep li kien jintuża minnha, iżda kienu jgħidu wkoll li l-ħarruba fiha l-barka. Allura x-xitan ma jistax ipoġġi fuqha għajdut ħelu li tissibha f'ċertu postijiet. Ir-rummiena, siġra tar-rummiena, waħda mill-għajdut li jsemmu li r-rummiena, siġra tar-rummiena l-frotta tagħha issir ħamra u ssir tajba bil-beraq ta' sajjetti speċjalment fil-festa ta' San Mikiel. U siġra oħra li jsemmu hija d-dilja. Id-dilja kienu jgħidu li dragut li darba minnhom meta ġi u attakka l-Għawdex kien hemm xi baħri minn tiegħu stess li da kisser xi dilja U tant kienet xi ħaġa importanti għal Dragut Delia li dal-baħri tiegħu stess qatlu fil-post. Illum il-ħxejjex mediċinali għadhom jintużaw xi ftit. Pereżempju l-ġulepp għadek issib min jagħmlu u fil-fatt anke issa qed jagħmluh ġo vażetti u jbigħuh bħala mediċina. Il-food loqom smajt li hawn min jużah imma mhux xi ħaġa komuni. Iktar għas-sogħla aktar in-nies qed jużaw affarijiet bħal ġinġer li fil-fatt vera jaħdem. U naf min kien talab raħli li għandu n-nagħaġ u l-mogħoż Biex jiġborlu x'pakka pjetra, jew x'katta pjetra insomma. Għax kellu l-mara tiegħu bil-problemi tal-ġebla fil-kliewi. Ġifieri xi ftit jew wisq hemm min għadu jużhom imma bil-mod il-mod anke dawk qed jinqatgħu.